Nĩ itũũra-inĩ rĩa Ituramĩro gĩcigo mbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro, na rĩrĩa rĩ ngumo na kũrĩa tũragucĩrĩrio nĩ ũthaka wa mĩmera ĩrĩa ĩ gũkũ na rĩera ihoreru, gũkĩonania atĩ gũkũ ng'aragu nĩ rũgano kũrĩ aikari. Twashukuru Mungu pia kwa ajili ya huku Munyuini. Haki tunashukuru sana, maana tunaona wengine wanahangaika, wanasema wako njaa, na sisi kusema kweli hatujafika hapo. O rĩrĩ, icigo nyingĩ cia bũrũri ithiĩte na mbere na kũringithia rwĩmbo rwa ng'aragu. Ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na aikaria a itũũra rĩrĩ rĩa Ituramĩro makĩringithia rwĩmbo rwa gũcokia ngatho kũrĩ Ngai, kuona o matirĩ na thĩna wa irio na makĩria thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ yao. Kwĩna ng'aragu kuo tondũ... O na gũtuĩka gũkũ tũtingĩkĩringithania na ma, na ma kũndũ kũngĩ tũragĩthiĩ tũkĩiguaga ng'ombe nĩ irakua, mbũri nĩ irakua, ithuĩ tũtirĩ tũrakinya hau. Rĩu mahinda maya nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũhe mbura, nĩ tondũ rĩu mbura ĩkuura o na ng'ombe no ikũhũna. Aingĩ ao maugĩte mũnyaka mũnene ũrĩa menaguo nĩ gũkorwo makuhĩrĩirie kĩrĩma kĩa Aberdare na kĩrĩa gĩtũmaga gũkorwo na rĩera ihoreru na gũkorwo na ũruru na gwĩtiria irio mĩgũnda-inĩ. Mĩmera ĩrĩa mahĩmbĩirie nĩ ũrĩmi wa macani kuona aingĩ makorire macani mahandĩtwo nĩ aciari ao mĩaka-inĩ ya gatene ũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na kũrĩma na kuona matibataraga mũbango mũnene wa mũrĩmĩre. Ona mananathi ĩtĩkia kana ũrege no marakũra gũkũ, ũndũ ũrĩa wĩ mũgeni wahota kuona ũrĩ bũrũri ũngĩ wa ũkĩ na iria. Thirikari ya matũra ĩtongoretio nĩ mũmbunge wa gĩcigo mbunge gĩkĩ Gabriel Kagombe nĩyũkĩte na mũbango wa kũrehera arĩmi maĩ ma kũrĩma mĩmera yao nĩguo kuongerera magetha thĩinĩ wa thoko ciao na makauga nĩ ũkũmateithia haraya harĩ kũrĩma macani mao kuona gĩcunjĩ kĩnene kĩa mĩgũnda yao nĩkĩo kĩna macani. Site ĩ ha rũgongo handũ hakuhĩ na magĩtũ promise atĩ magũtũhe maĩ ma irrigation rĩu maya maroka different line ya irrigation ya irrigation andũ mostly gũkũ mena three quarter an acre, half an acre, two acres, three acres majority na 33 acres rĩ eh, two thirds yaguo nĩ mũkabati na tea no tũmahũrĩire macani eh, tuone kana megũkĩongereka macani akorwo mũndũ atuga kiro ikũmi rĩ agĩtue kiro 20 thirikari ĩndĩ ndĩona revenue thĩ nake ũcio ndongongerera kĩndũ mũhuko hau naguo kũrĩ niĩ ũguo nĩguo ngĩkorwo me beneficial hĩndĩ ya wenda mũno niĩ ona ndĩ ũrĩa ũgakinya rĩ eh, Maĩ mau nĩ megũtũteithia thĩinĩ wa ũrĩmi Nĩ ũndũ andũ aingĩ a gũkũ marĩmaga indo cia mĩgũnda-inĩ and I think nĩ megũtũteithia nĩ ũndũ wa kumĩria indo ta icio thoko-inĩ. Aingĩ ao maugĩte nĩ makwambĩrĩria kũhanda mĩmera na ĩrĩa ĩtoyaga kahinda kanene kũmera ta thũkũma, ndũma, itũngũrũ na irio ingĩ nyingĩ. Maĩ rĩ, maĩ nĩ mekũndeithia tondũ ta rĩu ũguo nĩ ũĩ nĩ twaiyũririe macani, kamũgũnda karĩa kanini tũtigĩtie rĩ. Nĩ ũkũhota kũhanda tũindo tũingĩ all seasons nginya rĩrĩa gwĩ riũa nginya rĩrĩa gũtarĩ riũa. Okorwo nĩ ta indo ta ndũma nĩ ũkũhota kũrehe gũkũ rũgongo igũrũ na ũhote gũcirĩma. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari ya Kiambu gwĩtĩkĩra kũmathondekera barabara nĩguo kũhotithia kumagĩria magetha mao kuona barabara iria iratuĩkania kũingĩra matũra-inĩ ithũkĩte ũndũ ũrĩa matangĩhota gũkua mĩrigo mĩingĩ. Barabara cia gũkũ ti njega na nĩ tũhoe thirikari ĩtũturĩre nĩgetha tũkahota kumĩria mĩrigo. Ta rĩu ici nĩ irio, nĩ mbembe ĩratwara na haha kambĩ gĩthĩi-inĩ. Rĩu ona korwo bara nĩ njega mũndũ nĩ ekũhota nginya gũkumĩria indo nyingĩ. Ĩtĩkia kana ũrege, rĩrĩ nĩ itũũra rĩa Ituramĩro na rĩrĩa rĩrokire gũcenjio rĩtwa na gũtuwo Mũnyũ-inĩ, kuona matiũĩ rwĩmbo rwa ng'aragu nĩ kuuga atĩa. Handũ-inĩ ha ceceni ya Wenga TV. Kuuma Mũnyũinĩ gĩcigo mbunge gĩa Gatũndũ, njĩtagwo Jackson Mwanĩki.